Khuazaram kum ummi dawtmi nulepa ulenau hna nan dam cio hna maw? Lencung tlang Channel in lunglaw min kan i don hna. November na kua asan lei thong chimnak cu kan ṭhan sang lai. Kan chim dingmi tlangtar cheukhat hna cu po peng ah sidip he pehtlaihnak nan ngei tiin matupi mi nu pakhat cu sac ralhrang pawl nih an tlaih. Sidi admin dat le sac ralhrang karlak ah kahdohnak a chuak i ralhrang lei in minung pahnih an thi. Danaite chung le Minchen ah ralhrang kah an tong i hleiruk an thi. Manre zong ah palek pakhat cu kah thah a tong ve. Mizoram sersuuk pawngah rithaisii tingkul lengman cu tlaih a si. Ralhrang hna chungin le amah he rian a ṭuanṭimi minung hlekua hna cu EU nih phihkharnak a tuah hna. Kawlin ah tangchiri ngakchia pate tal in minung hleithum hna cu a cesi ralhrang pawl nih meikhangh in an thah hna timi le a dang ram chung i a cangmi kahdohnak kong he pehtlai in thawngthar kan theih khawh tawk ka rak chim lai. Thong chimnak lei kan lut hna lai. Chinram kulh kong ka rak chim hmasa lai. Popeng ah CDF he pehtlaihnak nan ngei tiin Matupi mi nu pakhat cu a ceisi ralhrang pawl nih an tlaih. November na sarih zinglei suimilam he khat hrawng ah Popeng Tettong pong Chekkei ah Matupi mi nu pakhat cu tlaih a tong tiah theih a si. Pukhukuh leiin a rak rami motor cu an chak i motor aa cit vemi pakhat, mitipimi nu pakhat phone chungah CDF training a dih cangnak cu hmuh a si caah kan tlaih tiah ralhrang lei hna nih cun thawngthanhnak an tuah hi a si. CDF Mindat le ralhrang kal ah kahdohnak a chuah i cu kahdohnak ahcun ralhrang leiin minung pahnih an thi. Chin ramkulh Mindat peng Palungṭhwe khua kam ah Sadiap Mindat le ralhrang karlak ah November nariat chun ah khan kahdohnak a chuak i ralhrang leiin minung pahnih an thi tiah thawng theih a si. Ralhrang hna cu Ṭhiling khua leiin meithal puah pah in Palungṭhwe khua ahhin an rak luh hnuah atu bantukin kahdohnak a chuah hi a si. Kahdohnak a chuah ruangah hin Palungṭhi khua chungah ralzaam le ngakchia minung sawmnga tluk hna cu an i tap tiah theih a si. Ralhrang hna hi Palungṭhi khua sianginn ah hmunhma khuar in an riak tiah theih a si. Hakha khuami sinah Hakha Camping for Justice nih thawngthanhnak an tuah. Hakha ka chungah uico a zuami le Inn lengah a riahtermi hna cu dantat na si lai. Cun leng i a riakmi uico paoh cu ahopaoh nih thah khawh a si tiah Hakha Camping for Justice nih cun thawngthanhnak a tuah. A luancia caan ah uico boh ruangah mipi kan ralkap hna an rian ṭuannak le ṭuan an i timhmi hna cu tampi a hnorsuan hna. Cucaah thawngthanhmi zulh khawh i zuam cio hna u sih. Chin ralhrang cozah nih Tidin district sung a pekmi cu onnak an tuah. SAC district a pek tharmi Tidin district sung cu nizan November nariat ni ah khan Chin ramkulh Tidim khua general administration zung ah honnak an tuah tiah theih a si. Hi district zung onnak ah hin GAD lutlai, district palik lutlai, district immigration le khuanu khuapa hna nih an talpi hna. Tidim cu a luancia caan zeimzat ah khan uknak latu sac ralhrang pawl nih district an pek thalmi a si.

tangka in tuak ahcun tingkul lengman cu sang chungah kum sawmthum le kum sarih thaltlak mi sinin an tlaih. Cu rithaisi phorhnak i hmanmi a mawṭaw le a mongtu a simi lalhlimpui ah kum kul le kum hnih sangau khua vengthar sang i ummi zong an tlaih chih hna. Cutin tlaih a tongmi hna cu special narcotics phungrialnak caang 21C, 25, 29, An DMPS case in taza an cuai hna. Amah he aa pehtlaimi a dang hna zong kherhlainak kan tuah cuahmah hna tiah Mizoram palik hna nih nihin November na kua ni ahcun an thanh. Meihṭhau i lampi cu zul rih lo dingin mipi vengtu ralkap PDF hna nih cun cathanh an chuah. Meihṭhau i motor lampi chungah mipi vengtu ralkap pawl le a cc karlak ah nifatin in kahdohnak a chuah caah mah lampi cu November na kua ni thawk in zulh hrimhrim lo dingin PDF miai battalion pakhat hna nih cun cathanh an chuah. Mipi pawl humhimnak ding ca hi cathenh kan chuahmi hi a si caah kan nawl kan ngaihpiak hram mu tiah PDF Make Battalion pakhat hna nih cun an langhter chih. Khualtlawngmi mipi pawl hna nih Make Thawe motor lampi cu kan on ṭhan cang tiah cathenh a um hlan chung a caan rikhiah um loin kan phih rih i hman hrimhrim hlah u tiah an cathenh chungah cun an langhter chih. na caan November na riat ni sawngah khan Thawep Palaw lampi chung Tayachong khualei ah rallam sianginn a rak rami ralhrang motor cu mipi vengtu ralkap pawl hna nih an kah hna caah sac ralhrang lei in minung pahnih an thi i minung pathum hliam an puah tiah thlanglei mipi vengtu ralkap number two tuning tari Siddhartha Khwe Kwetke Phui rian ngeitu nih cun a chim. Kokare Nawati motor lampi cungah khualtlawng a phortu motor pakhat a leh caah a chung i ummi an zapi in an thi dih. Kachin ramkulh Kokare Myawati Asia motor lampi chung i ummi Tomo Tisor pawngah Myawati in a rak chuakmi motor pakhat Ansanrung hi tinmi motor pakhat cu tuni zinglei suimilam pariat hrawngah a leh caah motor chung i ummi an zapi Manung paruk nunnak a liam ciah palei phu mi bawmchantu phu ko kore hna nih cun an then cutin motor a lehnak a hmun cu a hlan zongah accident atu letu a can tawnnak hmun a si tiah tualchung mi hna nih cun an chim.

thah an tawng pakhat a tlau tiah tualchung mi hna nih sinin cun theih a si November nanga zanlei sanga Kambalu peng Kutangpu khua ah a rak chuakmi ralhrang ṭamah sawmthum le pathum le sawmkua le pakua hna nih Zikana khuami minung pahnih le Sophyukung khuami chungkhar minung pahnih hna cu an rak tlaih hna hi a si. Hlei a tongmi hna an zapi hi minung hleinga an si. Cu chungah minung hleithum ruak kan hmuh cang i pakhat cu kan hmu rih lo. November na nga le naruk ni ah an thah hna hi a si. Khuami hna cu kan i zumh kho rih lo. A hleikun in kum hleili a sami tangchih lawng a kai rihmi Mong Wen Htun i hringtu a nu cu aa zumh kho lo tiah tualchungmi pakhat nih cun a chim. Hi bantukin thah a tongmi hna hi a pakhatnak Kumin U

Hleihnihnak kucaw su le hleithumnak ku ṭhingul hna an si i anmah hi tualchungmi sawsawh an si tiah theih a si. Thah a tongmi chungah kum hleili ngakchia pate i hringtu a nu cu a fapa ruak a hmuh sinin a ngaihchiatnak ruangah a nunnak a liam ve tiah theih a si. Cutin thah a tongmi hna cu Kuṭawng Buh khua ah thah an ton hi a si i tualchungmi pakhat nih a chim dan ahcun thah an ton hlan November na nga le naruk ni chungah nithlang ah an pho hna i zan ah diesel an toih hna i meikhangh in an thah hna hi a si tiah a chim atu tiang ah hin a tlau rihmi pakhat hi Zigana khuami a si Pali pengah ralkap thazaang zan hnih renglo he rallam a sialmi ralhrang pawl hna cu bom puah hnawh an tong i minung pathum an thi. Sakae ramṭhen Ṭensi pengah rallam a sialmi ralhrang pawl hna cu November nariat zanlei suimilam pahnih hrawngah khan Ṭensi Pahkah Phah phu hna nih bom an puah hnawh hna caah SAC ralhrang leiin minung

Mah bantuk ṭhiamṭhiam in na um barh na si rih. Zinglei suimilam pariat hrawng zongah khan Sagaing ram ṭhen Ṭanh Si peng chungah rallam a sialmi sac Khalai ah zathum sawmruk pariat phu hna cu Ṭanh Si PDF hna nih hriamnam ngan in an kah hna caah ralhrang lei in minung panga an rak thi. Tunan Tayachong le Minchian ah ralhrang kah an tong i hleiruk an thi. Mandalay zong ah palek pakhat kah thah a tong ve. Kachin ramkulh Danang khua i Lidu lampi cungah rallam a sialmi ralhrang hna cu kah an tong i pahra an thi tiah KIA thawngfiang theitu sinin theih a si. November nariah zinglei suimilam paruk tluk ah SAC Khalaya Zanhnih sawmkua pasarih hna cu KIA Brigade pahnih battalion sawmli le pathum hna nih Lidut lampi i Nanphyayant khua le Tingkau khua kar an phak ah an kah hna hi a si i ralhrang lei in minung pahra an thi i tam taktak hliam um pu tiah theih a si. Cu bantuk ṭhiamṭhiam in training tariram ṭhen Tayet Chong Peng Meitha weh lampi chungah rallam a sialmi motor thluan hna cu bom puah hnawh an tong tiah theih a si. November nariat zinglei suimilam paruk mini sawmli tluk ah ralhrang motor thluan cu Kasedu Kalam phu hna nih an kah hna caah ralhrang pahnih an thi i pathum hliam um pu tiah Kasedu Kalam hna nih cun an langhter. Mandiram Ṭhen Minchian peng Minchian Nabu Ai khua kar lampi cungah ralhrang motor bom puah hnawh an tong ve. Na um barh na ruk chun suimilam hleihnih tlukah na bu ai khua i minchiah lei ah a ra kaimi a ceci ralhrang rual i motor cu Tantawngci khuapawng ah tualchung hriamtlai phu hna nih bom in an puah hnawh hna caah ralhrang lei in minung pali an thi tiah theih a si. Cutin Danai Teachuang le Minchian peng chung kahdohnak ahhin ralhrang lei in minung hleiruk an thih hi a si. Mandalay Amarapura ah zudinnak in a rak ṭimi Palettura awng cu kahthah a tong i a hmun ah a thi colh. November ni sarih lioah traffic police a ṭuanmi mipi hna phungning loin phaisa a hal tawntu Tura awng cu Mandalay district battalion panga mit nge MN PDF hna nih an kah hi a si i a hmun ah a thi colh tiah theih a si. Cutin kahthah a tongmi palik pa sinin nan MM meithal kuan kuan sawm kua le kuan khat phaisa thong sawm riat le thong sri le zasiri phone lungkhat le kutdong hrol pakhat zong kan lak tiah MN PDF hna nih cun cathen an chuah. Ralhrang hna chung le amah he rian a ṭuanṭimi minung hleikua hna cu EU nih phihkharnak an tuah hna. Ralhrang cozah chungin uanci le biaceih bawi tal in zatlang buin minung pariat sac van le ralkap in a bawi bik tal in minung pariat le ralhrang he aa pehtlaimi minung pathum an zapi minung hleikua hna cu EU nih chule chawhrawlnak lei phihkharnak a tuah hna tiah November nariatni ah EU nih cun phungning tein cathan an chuah. Kawlram mipi thahnawnnak vanlei in bom thlaknak le nuhrin covo lei in an hnorsuan hna ruangah minung hleikhuahnak cu phihkharnak kan tuah hna hi a si tiah European Union EU nih cun an langhter. Cutin phihkharnak chungah khualtlawnnak nawl phihnak, ramdang i chiahmi ngeihchiah pawl tlaihpiak timi hna telin dantatnak zong a um lai i Kawlram chungah minung in sawmriat le pali le a phu in phu hleikhat cu phihkharnak tuah an si cang. European Union EU nih phihkharnak a tuahmi hna cazin cu a tanglei bantukin an san hna. A pakhatnak Kanyo chawleh chawhrawlnak lei vuanci, a pahnihnak Ṭhunṭhun U biaceihbawi ngan bik, a pathumnak Sawmin, a palinak Zawlinawng, a panganak